Salam hormatly watandaşlar. Şu gün men hem öz gezegimde käbir aýtmaly meseleler bardy. Köp kişi aýdyp geçdi. YouTube kanalymyzda her kim aýdyp geçdi. Indi türkmen aktiwistleri başga bir diktatura garşy göreşýän käbir guramalar bar hemmesi aýdyp geçdi. Ýagny men bu gün aýtmak isleýän Milli halas ediş komiteti, ýagny gurujy mejlisiň iň önemli agzalaryndan biri, bir zenan maşgala Umida Bekjanowanyň saklanyp bir yzyna iberme merkezi diýilýär, ýagny Türkiýede geri gönderme merkezi diýilýär. Şu ýerde saklanylýandygy häzir bize mälim. Ýagny ony bir Türkmenistana ýagny bir diktaturanyň bir eliniň gaýasyna iberilme howpy bar häzir. Ýöne şuň üçin häzir bütin dünýä aýaga galdy häzir Amerikada bolsun, Ýewropa ýurtlarynda bolsun hemme kişi çünki muny bu zenany gowy tanaýarlar. Türkmen halky-da gowy bilýär. Ýöne käbir bir nemeler bar. O diktaturany bir gollaýan, e, şolardan bir ýal iýen käbir bir itler bar. Şolar e, YouTube kanalynda e, Umyda Bekjanowanyň, ýagny Taga kanalynyň o, e, profiline e, kommentariýa atýanlar bar. Ýöne Her kim bir zat diýer, owadan epe gidersiň, sen ölersiň. Ýa ene on, edil ony bir men ýöne bir sada bir halkdan diýip düşünemok edinem özüm. Halk sadaja bir halkdan-da bolup biler, ýöne esasy meheme işgärleri şolaryň agzalary ýa-da şolar tarapyndan bir satyn alnan bir käbir bir bilgisiz Bir jahyl bir öz halkymyzdan biri bolup biler. Bir bilmän şeýle bir bilgisiz bolup diýip bilýändir ýa-da bir şoň üstünde belli bir nemesi bardyr. Belki bir aýlygy bardyr. Ýöne bir günä göterip durmaýyn menem. Her hili ýagdaý bolup biler ýa-da bir bilgisizem bolup biler bir jahyl halk bilgisiz bir halk biz hemmämiz bir kör sowat bilim ýok bizde ýöne şeýle bir bir bir prezident ýa bir han soltan ýa bir serdaryň garşysyna gitmek bu bir bir günä ýagny bir jenaýat diýip hasap edilýär bir wagtlar biziň hemmämizem şeýle bir düşünjededik Köpimiz edil meň özümä şeýledim ýöne indi soň soňky döwürler o zatlara hemme zada men göz ýetirdim. Indi halkymyzdanam şeýle bir düşünjeleriň şeýle bir düşünmeleriniň gerekdigini şony ündemek isleýän ýagny bir Umyda Bekjanowa diňe bir Diňe bir halkyň däl, bütin Türkmenistanyň zenanlaryna bir görelde, bütin türkmen halkynyň ýaş gelejek ýaş nesillerine bir görelde, şolaryň bir öňüne bir aýdyn ýoly açmak isleýän bir zenan. Men ol zenanyň kän kanallarynda gepleşiklerini kän diňledim. Elbetde Milli halas ediş komitetiniň agzalarynyň edýän gepleşikleri ýa käbir ýygnaklary bolýar, käbir kararlar bolýar. Iň azyndan şolaryň bir bir elinde bir delil bar, ýagny bir resmileşdiren bir kararlary bar. Ýöne ony köp kişi muny ynanmak islänoklar, ýagny bular kimmişin beýle bir karar kabul edip gider ýalak diýýärler. Eger ýurduň başynda biri bir karar kabul edip ýa-da bir halkyň üstüne bir agalyk sürüp, Islan adamsyny öldürip bilýän bolsa ýa halkyna şeýle bir zulum edip bilýän bolsa näme üçin bu şeýle bir guramanyň özüçe bir karar çykarmagyna ýagny bir halkyň bir halkyň tarapdary bolup bir halkyň Ýa-ha, näme diýeýin, nähili diýip aýtsamkam, indi bir halkyň haýryna bir şeýle bir dogry kararlary alyp bilýän bolsam, näme üçin bularyň haky ýokmuşyn? Indi şeýle sorag bar. Indi her kim şu soragy özüne berip görmesi gerek. Şeýle bir o bir ýurduň başynda islänini edip, halkyň üstüne zulum edip bilýän bolsa, hemmäňiz, bütin türkmen halky, hemmäňiz görüp ýörensiňiz, halkyň köp bölegi ýurduň daşynda gazanç etmek üçin nähili günler görüp, nähili kösençlikler bilen gazanç diýip, iň soňunda-da ýa hassalanyp galýar, köpüsi ölüp gidýär, şolaryň iň azyndan Bir bir jynazasy jynazasy azyndan çoň jynazasy bir öz topragyna gömülmek bir nesibesi ýok. Indi Umyda Geçenowanyň aýdan sözleri, bu güne çenli göreşdi, dört ýyl, bäş ýyl meň bilenim, elbetde ondanam hem kän bolup biler. Şuň aýdan sözlerinde hiç bir ýalňyş ýa bir ýalan ýokdy. Ýöne şol şuny ýalanlamak üçin indi ýalanlaba bilmediler ýöne diktatura muny ýalanlap bilmedi ýöne muny bir aldaw ýol bilen muny e, sesini kesmek üçin muny aldylar. E, men şeýle bir mert zenanlarymyzyň bardygyna buýsanýan edil özüm. Onuň bu zenanyň, ýagny bir iki oglundan birini Umyda Bekjanowanyň sesini kesmek üçin oglunyň birini bir ogurlykmy bilemok, bir bir jenaýat esasynda muny içeri, ýagny türmä aldylar. Türmä alypdyrlar. Ýagny aldylar diýsem men ýalançy bolaryn, men gözümle göremok sebäbi içeri alypdyrlar. Ýöne şu şeýle ýagdaýa şeýle ýagdaý bolmasyna-da ragmen bu zenan sesini kesmedi. Ýene-de şu şu diktaturanyň, şu režimiň garşysyna göreşip bilen zenan. Beýle mertlik heniz biziň türkmenleriň Türkmen halkynyň erkeklerinde henize çenli görülmedi. Erkekleriniň içinde görülenler bar elbetde, bir ýyl mundan öň ýigrimi altynjy iýunynda Merdan Muhammedow ýaly Milli halas ediş komitetiniň gurujysy, esasy agzalaryndan birisi Merdan Muhammedow bu oglany hem aldylar. Indi bolsa Umyda Bekjanowany aldylar. Ýöne indi men diňe bu ikisiniň adyny agzap geçmäýin ýöne kän bu rejime garşy göreşip ýören kän ýigitlerimiz, zenanlarymyz bardy. Ýagny aktiwistlerden Ybraýym, ýalňyşmasam Ybraýym mundan öň Abdylla Orusow we Alyşer Sahatow ol ikisi birlikde bular tutuldy. Soňra sanasaň kän heniz Mälikberdi Allaberdiýew, Azat Isakow, başgada kän we şuňa meňzeşler men häzir atlary, familiýalary men häzir ýadyma düşenok. Farhat Durdyýew bardy ýene biri. Şeýle-de kän bul heniz intek biziň bu bilýänlerimiz. Heniz bilmeýänlerimiz näçe ýüzlerçemdir, belki müňlerçe bir režimden şeýle bir nägileli nägile bir ildeşlerimiz, watandaşlarymyz bolandyr kändir. Ýöne şolar hem aýap goýan däldirler. Indi şularyň hemmesi tutuldy, saklanyldy, içeri atyldy. Halkymyzdan hiç birinden ses çykmady. Hiç kim gollamady. Belki köpüsiniň habary hem ýokdur. Ýöne habary bolanlary kändir diýip düşünýän. Sebäbi Türkmenistanyň halky Köpüsi daşary ýurtlarda, daşary ýurtlardakynyň hem daşary ýurtdaky halkyň hemmesiniň YouTube kanalynda HSM kanalyny görýändirler, diňleýändirler diýip düşünýän. Belki o ýerde kän bir aň düşünjesi bolman, Düşünibilmänem biler o ýerde nähili gep-gürrüňiň bolýanyny, nähilek söhbetdeşligiň bolýanyny, ýöne köp kişi bilýändir näme barada söhbetdeşlik gidýänini, söhbetdeşligiň manysy näme barada gidýänini gowy bilýändirler, ýöne hiç kimden ses çykanok. Indi şeýle bir öňe çykyp, hiç birinden ses çykanok, Öňe çykýan ýok. Öňe çykýanlary-da şeýle alyp ortalykdan ýok edip bilýän bolsa, olaryň garşysynda-da bir tepki berip bilmeýän bolsa, biz bir nähilek bir millet bolýas. Indi şeý şeýle bir bir halkyň, bir milletiň, bir Watanyň öňünde şeýle bir hereket edip, bir hyjuw bilen orta çykan Adamlary goldap bilmeýän bolsak biz nähilek bir millet bolýas nähilek bir halk bolýas ýa şul döwlet tiň şul hökümetiň öňünde diňe bir boýun bolup haçan ölerkäk haçan biziň ganymyz dökülerkäk diýip garaşmalymy ýada haçan bir ýalňyş iş ederkäm etmejek bolup dyryjaşaýyn diýip Şeýdip, haçana çyn bir seresaply bolup gezmeli, ýöne bir dogry, dogry dürst, dogrulary aýdyp öňe çykan adamy a şeýdip ortadan aýyryp ýok edip bilýän bolsalar, Sen dogryny aýt ýa aýtma sen ýalan sözle näme deňde dede islän wagty bu dişine gan degen hökümet islän wagty islän hereketini edip biler islärseň eliňden öýüňi alybiler ýurduňy alyp biler islese janyňam alybiler islese ganyňy döküp biler indi bu bu bolýan Bu bolan wakalaryň soňy şu şu derejä gelip gelip ýetýär. Nähili düşünjelerimiz bar bilemok, ýöne bu bu hereketiň, ýagny bu ýagdaýlaryň yzy gowulyk däl. Türkmen halky, eziz türkmen milleti, ýagny Biziň bu haksyzlyga ses etmän oturyşymyz erteki gün her kimiň bir sessiz oturan her bir şahsyň başyna gelip biler. Şoň üçin elimizden hiç bir zat gelmese-de şeýle bir hereket edenleri gollamany bir başaralyň. Gaýrat ediň! Hemme edilýän hereket, hemme aýdylýan sözler, hemme edilýän hereketler halk üçin, Watan üçin, bu millet üçin edilýär. Şuňa dogry düşünjek boluň. Sag boluň watandaşlar! Her kim öz pikirini. paýlaşsyn, pikirini orta atsyn, ýöne eýle bir haksyzlyga ses etmän oturmak bigaýratlyk bolar. Şuny etmäliň, biz bir beýik millet bir wagt. Ýöne bir wagt beýik millet indi gitgide-de bir gurpuň içine gitip barýar. Şuňa düşünjek boluň. Gaýrat ediň. Eziz milletimiz. Beýik türkmen milleti.